אלץ גייט דאך רעכטס, יא? וויאזוי גיימיר כל פינה שאתה פונה לא יהיה אלא דרך ימין? די פרעה זעט אלץ אין די לינקע זייט. האט ער געזאגט, פשוט, ווייל ווען איך זיץ קעגן איבער דיר, איז מיין הארץ ביי די רעכטע זייט, די הארץ פאר יענעם איז רעכטס. ער האט געזאגט אמאל הרב שך אין ישיבה אין פאנאוויטש. הרב שך האט דערטן גערעדט אזוי פאר תלמידים, ער האט א געדאנק וואס ער האט געשריבן, ער האט געזאגט דעם בחורים אזוי, איך מיין, ערשט אלעס דער מיט בחורים, ס'איז נישט געווען ביי א קרן שיעור כללי, ס'איז געווען אזוי מער אזוי, האט ער געזאגט, איך מיין אז ווען איך הייס אברהם, און ווען איך בין אלט הונדערט יאר, און איך וואלט געווען קראנק און שוואך, און איך האב א גילו שכינה, די אייבערשטער שטייט און רעדט צו מיר, איך בין אלטע אי, איך בין א הינדערטער, און איך הייס אברהם, און איך בין קראנק און שוואך, און די אייבישטער שטייט און רעדט צו מיר, און אינמיטן קומען אריין דארטן דריי אראבערס, וואלט איך געוויסט וואס צו טון, פארוואס? ווייל די תורה האט מיר שוין געזאגט וואס צו טון, וואס אברהם אבינו האט געטון, די הולך מיט זאכן, וועסט האבן הפלות מן השכינה, וואלט איך געוויסט וואס צו טון, מען דארף אפלאזן כביכול כביכול כביכול אפלאזן דעם גילוי שכינה, און לויפן צו די געסט, צו די אראבערס. אבער איך זעה ענק בחורים, אזוי האט ער געזאגט פאר די חברה אין פאנאוויטש הוטן, זאגט זיי הרב שך, איך זעה ענק בחורים, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, איך זעה ענק זיצן אין חדר אוכל, מען זיצט און מען רעדט און מען עסט, קומט אריין א נייער בחור וואס ווייסט נעבעך נישט צו גיין רעכטס און לינקס, ער ווייסט נישט, ער דארף בדחיפות נייטיג און וויכטיג הכנסת אורחים, קיינער רירט זיך נישט אפילו, פארוואס? ווייל איר זענט דאך לומדות'דיגע בחורים, לומדישע בחור, און זיי טראכטן לומדות, האבן זיי א צוויי דינים. כ'זעה דא איז דאך אזוי, איין זאך איך הייס נישט אברהם, זאגט דער רב שך, די צווייטע זאך איך בין נישט אלט אין די טיול, די דריטע זאך איך בין נישט קראנק און שוואך, און דאס איז אויך נישט מיין תפקיד דא צו גיבן צו עסן, ממילא בין איך נישט אינעם כלל וואס שטייט ביי אברהם אבינו והיא עומד עליהם, און ווערט על כולנו דער רבונו של עולם רעדט דאך נישט מיט מיר, איז דאך נישט דער מצב, און ולא עוד אז דער בחור דער מסכן דא ער איז דאך נישט קיין אראבער, בין איך נישט מחיוב צו אים רמז'ן, דאס איז די תוצאה פון ענקער לומדות האט ער זיך געשריגן הרב שך, אבער וואס זאל איך טון זאג איך צו אזוי אז די תורה נדרשת בשלוש עשרה מידות בבנין אב במ' מוצנין א קל וחומר איז ממילא איז א קל וחומר זאגט ער דארף מען דרשנען אז אויב א אלטיטשקע פון הונדערט יאר זאגט ער ווער האט השגות אברהם אבינו אבער א אבער אלטער פון הונדערט יאר וואס איז קראנק און שוואך און די רבונו של עולם רעדט מיט אים און די קראנקערהייט מיט סיגל איז דערצו די אפלאזן כביכול און גיין צו א צו נעמען א רב ער איז א קל ואחד כמה וכמה ווען דו ביסט נישט קיין הונדערטער ביסט א געזונטער און רעדסט מיט איינעם און דא שטייט א בחור א אידישער בחור וואס דארף וואס דארף א קירוב ביסט מציווי אפצולאזן דיין ווארעמע שמועס און אויסלערנען אביסל דעם בחור ווי מען גייט צו רעכטס צו לינקס און דיך לאזן די שטוב בחורים האט ער זאגט נו איך רעד דאך דא אויך צו גרויסע למדנים פשוט און דער וויזשניצער רבי פון מאנסי זכרון לברכה האט דארטן גערעדט. מען האט עפעס ארום גערעדט אויף ביים רימניצער איז דאך א גרויסע געגייעכטס אויפן ציון, ווער רעדט יעצט, יעצט ביסטו מיט טויזענטע אידן דארטן ערב ראש חודש, יעצט ערב ראש חודש מיט די טויזענטע אידן, די אמעריקאנע אידן ווייסן דאך צו זאגן יא, א געגייעכטס דארטן, אלץ גייט דארטן, ס'איז דאך עפעס א מורא'דיגע געגייעכטס, האט ער גערעדט דארטן, מען האט גערעדט דארטן, דער וויזשניצער רבי, זכרון לברכה, מאנסי האט ער גערעדט, מען האט גערעדט.

ר' שמעון שקאפ, דאס איז געווען דער גאון עולם ר' שמעון שקאפ, ער שרייבט עס אין הקדמה אין שער היושר אז א שארף ווארט די אלע געדענקען די מעשה די גמרא אין נחום איש גמזו די גמרא תענית ח ו אמרו לו ועל נחום איש גמזו שהיו סומים משתי עיניו בלינד פון ביידע אויגן גידים משתי ידיו גידים משתי ידיו כיתה משתי רגליו וכל גופו מלא שחין וריח והיו מיטל בבית רואיה און אט די שטוב איז געגאנגען גאר שוואך, ורגלי מתוסה ומנוחין בספרולים של מים, זאגט די גמרא, פארוואס? שלא יעלה נמלים על גופו, ס'זאל נישט ארויסגיין נמלים, איז געווען כל גופו מנושכין. בקיצור די תלמידים, די גמרא זאגט אז די תלמידים האבן געוואלט ארויסנעמען פון דארטן, ווייל ס'איז געווען א בית ראיה, האט רחל משי גמזו געזאגט ניין, נעמטס ארויס קודם די כלים און נאכדעם מיר, ווייל כל זמן איך בין דא וועט די שטוב נישט פאלן, קודם די כלים, אט ארויסגענומען די כלים, שפעטער ארויסגענומען רחל משי גמזו, גלייך האט די שטוב גע. טראסקעט. אמרי לו תלמידיו זאגט די גמרא רבי וכי מאחר שצדיק גמור הייתה למה הולכו לו כך פארוואס ביסטו אזוי האט ער געזאגט אמר להם בניי אני גרמתי לעצמי איך האב עס אליין גורם געווען אלע געדענקען די מעשה פארוואס שפעם אחת איז יוסי מהלך בדרך לבית חמי און ער איז געגאנגען אמאל צום שווער אין שטוב והיו עמו מעשה ג' חמורים אחד של מעלה מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים

ער פרעגט ווער האט פון דעם תשובה? ווער פארדינט פון אזא סארט תשובה אז ס'איז אראפגעפאלן ענדס אראפגעפאלן פיס פון א אידיש פון א איד? וואס איז א מין תשובה איז דאס? איז עפעס א וועג? איינער האט לחצן א נעכל ווערן בלינד? טוי וואס איז פשט? שרייבט ער דארטן אז די פשט איז נאכדעם וואס גנזי האט געשריגן ענטי באשאפן געווארן וועגן א טובה טון א אידן. אז עס איז נישט דא א תורה צו טון א אידן וואס דארף מען הענט פיס צו באשאפן געווארן לויפן טון א טובה א צווייטן אידן אז מען טוט עס נישט וואס דארף מען די פיס ר דאס איז געווען די פשט אין די גאנצע גמרא די וואלט ארויסגעבן אז די גאנצע אז די גאנצע הענט און פיס איז דאך נאר וועגן דעם אז נישט וואס דארפסטו עס האבן לייב שבת זאלן אלע האבן גאנצע איברים און גאנצע פיס און זיין געזונט און שטארק אבער וויסן א טובה צו טון א אידן. זאגט דער נאכער רבי רבי דליה משה געווען די יארצייט די וואך אין זוויל, די זווילער רעבעס זענען דאך געווען ווייט פון גוזמאות זיי האבן שובל געווען די גוזמאות יא, האט ער געזאגט אמאל דער רבי רבי דליה משה אז זיין טאטע רבי שלומ'קע איז געווען אין דעם דרגה זיך אוועק צו געבן אינגאנצן פאר צווייטן אידן, איך בין נישט אין דעם דרגה, האט ער געזאגט איך בין אין דעם דרגה, האט ער געזאגט אוועק צו געבן די פינגערס, השם ישמור, אונז כאפט נאר א ציטער צו הערן אזא ווארט הא, האט ער געזאגט.